mačči d ayen ikkaten ɣer wallen yeɛni ma cebḥeɣ ma sɛaɣ wanzaren neɣ uglan lɛali rebbi yettqellib wul tebbiɛa d tikli n bunadem ayen i yeswa bunadem ur d-yettban ara deg tteswira-ines lameɛna deg lehdur-is d wayen yella deg tikli-ines mkul ass cehṛ-agi ḥkiɣ-awen ɣef yiwen lejdud-nwen isem-is Augustin netta yuɣal d mi tella ɛliwat dunit yettwassen gar lmumnin rebbi imi la d aḥeqqi ttaqi ula yiwen ur yesɛa ttwiras ur nessin ara ma icemmet neɣ ma yecbeḥ deg wudem-is lameɛna at dunit merra mi ara sellen isem-is snen d lmumnen si nneɛis i yella d bunadem itebɛen Ṛebbi s ddwam. lxatima almecḥur deg isem-is ulama ittunefk-as lemzi Ṛebbi ikad amezwaru seg unṣaḥ n yemma-s Munika i t-isseḥfḍen seg temẓiyin as abrid rebbi ulama ur iɛaqel ara Augustin lweqt-nni n lqesseḍ i ihegga rebbi fell-as itebɛit rebbi armi d iberdan n leḥram d zzhu isufeɣ-it siyen irufeq-it ɣer ubrid lḥeq imi t-ihegga si tɛebbuḍt n yemma-s ad yili d lḥila ara yawin isem-is iqedsen ɣer wat lǧnas yerna Ṛebbi irra-t d lmithal lɛali lǧins-is n yimaziɣen. Ugyusta ilul-d, ittuṛebba deg Ssuq Ahṛas, yeɣra di Kaṛtaj, dɣa deffir kra iseggasen yuɣal armi d temdint-is, yeffeɣ d ccix likul. Lameɛna ur yethenna ara deg wul-is. Ɣef d yir ubrid i yetbeɛ d argaz i umi yebḍa wul yettbeddilen deg yiberdan-is akk ila am lmuja n lebḥar yettnezhayen s waḍu yettuḍeggren akka bu akka ur yezmir ara ad iqqim deg yiwen umkan dɣa deffir kra n lweqt iruḥ ɣer tmurt n Ṭṭalyan anida yufa leslak deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ d tizila n yemma-s i t-iran armi d tuba nettat i t-iṣeḥfḍen abrid Ṛebbi Ulama tettru ɣef lǧehel n mmi-s yeɛzizen, tedɛu Ṛebbi fell-as, tumen, ad iqabel Ṛebbi tiẓeyla-ines, imi tessen ayen i yewɛed Ṛebbi yezmer diɣen ad t-ikemmel. Yettwakteb deg wawal Ṛebbi, ayen ara tessutrem i Ṛebbi, s ddeɛwa ma tumnem a wen-d yaweḍ. Mi sɛa Augustin tnayen u tlatin sna deg leɛmer-is, iqabel Sidna Ɛisa am umeslek-is, tikli-ines tbeddel, yuɣal ɣer tmurt-is, ɣer wid i t-issenen zik d amejhel d lkafer. Isken-asen akken Sidna Ɛisa yesɛa tazmert ad ibeddel tikli n win itteklen fell-as i leslak.

Nessen ila d amaziɣ, ihi yemken yemcaba cwiya ɣur-wen. Nessen ur yettagad ara lxedma, lxaṭer imi yemmut yeǧǧa akteṛ n mitin u tlatin tektabin i yekteb s ufus-is. Nessen ixeddem deg yiḍ deg wass, ɣef wudem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ ameslek-is. Ad tinim ihi amexluq-agi yesɛa tazmert ṣṣeḥḥa. Xaṭi, s lxilaf nessen yesɛa abungaf d lazem, yerna ur igan ara deg yiḍ. Ur izmir ara ad ixdem nnig tazmert-is, ma ulac ad iqqim acḥal wussan mla ma izmer ad ixdem merra. D Ṛebbi i s-ifkan tazmert i s-ilaqen, ad ikemmel lxedma i ihegga fell-as. A leḥbab, win iqablen Sidna Ɛisa am umeslak-is, iqabel diɣen tazmert ad ixdem lebɣi Ṛebbi. Jeṛbeɣ ayagi nekkini, ula d kunwi ma tqablem Sidna Ɛisa ad awen-yefk tazmert diɣen. Yettwakteb deg awal Ṛebbi, walit ayetmaten, gar wid ittusawlen, ur llin ara aṭas iɛeqliyen s lḥasab n bunadem, la aṭas n wid izemren wala aṭas n ccerfa. Lameɛna Ṛebbi ixtar leḥwayeǧ timeslubin n ddunit i wakken ara yesneḥcam iɛeqliyen. Ṛebbi ixtar leḥwayeǧ ur neǧhid ara n ddunit i wakken ara yesneḥcam tid iǧehden. Ṛebbi ixtar leḥwayeǧ icemten n ddunit, tid ittuḥeqren, tid ur nelli ara yis-sent, ad yerr d ulac tid ilan, i wakken ula yiwen n lxelq ur ittzuxxu zdat Ṛebbi. Dɣa yis ay tellam deg Lmasiḥ, Win yuɣalen fell-nneɣ d lɛaqel sɣur Ṛebbi, d lḥeqq, d aqeddes, d lefdi, am akken yettwekteb, win yettzuxxun ad izuxx deg sid. Yettwekteb diɣen tazmert n Ṛebbi tettukemmel di lqella lǧehd n bunadem. Lweqt-nni ur iǧǧihed ara bunadem deg iman-is i yezmer Ṛebbi ad isers deg-s tazmert-is ikemlen. Daymi i d-inna yiwen ṛsul zik, zemreɣ i kulci, s win yesseǧehden. D acu nessen diɣen ɣef ṭṭbiɛa n Augustin? Nessen ulama iẓewwer di lxedma, yesɛa-d aṭas n sswayeɛ zdat Ṛebbi di lemɛaceṛa s leqraya n wawal Ṛebbi, s taẓalit. Augustin yumen belli win yettḥebbiren zat Ṛebbi iqabel imiren kra lfaḍilat Ṛebbi. Ṛebbi ttusma d Ṛebbi lmaḥiba. D Sidna Ɛisa i d-yusan ɣer ddunit ad aɣ-yessken lmaḥiba Ṛebbi. D netta i d-inan win iḥemmlen Ṛebbi ad iḥemmel gma-s diɣen. Augustin iḥemmel Ṛebbi s wul-is irkul, s terwiḥt-is irkul. s lǧehd i s-irkul s uxemmim i s-irkul yerna iḥemmel lǧar-is am iman-is tugista iman-is i d-inan ḥemmel rebbi s wayen ilan deg-ek dɣa xdem ayen tebɣiḍ cu lmeɛna n yimeslayen-agi ataya win yeččuren d lmaḥiba rebbi ila am lɛinṣer n lxir ismaren si lxir-nni ɣer wid i s-d-izzin akka Augustin Tettwakacef lmaḥiba Ṛebbi deg Lmasiḥ iseblen iman-is i ddnubat-nneɣ. Augusta iqabel Lmasiḥ d ameslak-is, dɣa ul-is yeččur s lmaḥiba n Lmasiḥ i d-yenɣelen i wid i s-d-izin. Ayagi iban deg wayen yesseḥfeḍ, deg wayen yekteb, di lxir i yexdem kul ass. Deg wayagi Augustin yuɣal d lmithal i wid merra itebɛen Sidna Ɛisa.

Ula ma yesɛa amkan lɛali, Augustin ur izdeɣ ara di lburj ameqqran. Lqut-is d aɣrum d lxudra kan. Ur yelsa ara llebsa ifazen, ulac leḥwayeǧ n zzux deg uxxam-is, isseddeq ayla-s merra igellilen. Yesɛedda wussan-is gar lxedma d taẓallit d leqraya n wawal Ṛebbi. Akken i d-yenna yiwen ṛṛsul n Sidna Ɛisa zik, i d-yexdem Augustin. Akken i d-yenna s wul.

Yesɛedda wussan-is merra ad yesseḥfeḍ i medden nniḍen tidet Ṛebbi i yufa netta deg Sina Ɛisa Lmasiḥ, alxaṭer yesɛa amni ameqqran ad ttufeǧǧen nutni diɣen. Augusta yumen la Bible d awal Ṛebbi. Zik di Carthage, lweqt mi yeɣra di temdint-nni, iḥeqqer la Bible. Ur ifihim ara imeslayen-is, iḥseb-iten d lebsala. Lameɛna s leɛqel akken ixdem Ṛebbi deg wul-is, yufa deg la Bibel tmusni d tazmert ad yeddu deg ubrid n lḥeqq, imi ur yufi wara ayen yesseṛwan wul-is di ssehu d leḥṛam. Akken yeɣra la Bibel, yuɣal ifhem belli leslak, lefɛul, Ula d laman d tikciwin Ṛebbi i wat ddunit. Acu nesɛa nukken i ddunit? Ala win i aɣ-ittunefken sɣur Ṛebbi. Ittwekteb s nniɛma ay tettuselkem s laman, ayagi ur d-itekk ara seg-wen d tikci Ṛebbi, mačči s lfeɛl iwakken ula yiwen ur ittzuxxu. Augustin yumen annect-agi, yumen diɣen belli ma yexdem walbaɛḍ lxir, d Ṛebbi i s-ifkan amni u annect-agi imi yettwekteb d Ṛebbi i xedmen deg-wen armi i kun-irra ad tebɣum yerna ad txedmem ayen i s-iɛejben. Ɣef ayagi i d-yenna Augustin uqbel i yemmut, tarwiḥt n bunadem ur tettaf ara lehna d lefraḥ armi ten-tufa deg Ṛebbi iman-is. Leḥbab. Ulama ur nesɛi ara ttṣwira n Augustin, aṭas ay neḥfeḍ iḍ-agi ɣef lmumen-agi i ddan deg ubrid n Rebbi s ddwam. Augustin yeǧǧa-aɣ lmithal i wakken ara netbeɛ ljerra-s. Netta yufa lmithal deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ yetbeɛ-it. Ulama yemmut Augustin, Sidna Ɛisa yedder ass-agi ɣer uyeffus n Rebbi ad icafeɛ ɣef wid yettkellen fell-as i leslak.